Hyman, New York. Hello, min damo ka video te min lo en sak zel a like te comment te subscribe te min lo pek sak zel vang ka lo lutuk aw hei vain chu ka thian nu nen hian new year kan va kal dawn a maw tunah hian mahni state ah hian ka awm a an state leh new year khi a intlat vak lo a darkar hnih vel kalna kha ni vang khan maw an state ah khan ka va thlawk a chuan tunah ka thiannu nen hian kan ready tawh a kan va kal anga ka video te kha tawp thlengin min lo en sak ula chuan give away dawng tur pathum kha ka thlang a maw pathum te kha a tawpah ka rawn in hming kha ka rawn puang dawn nia aw chuan ka video tawp thleng min lo en sak zel dawn nia ahh nakinah kan inhmu leh dawn nia aw Awle hei New Year kan thleng chiaha motor phar na tur hi ni khatah hian dollar za leh sawmnga kan pe dawn a maw? Kan phar ka nga chuan kan va lei ngam aw. Awle tunah hian inchungsanga kan kal dawn a maw? Darli a appointment nei ka kan nia, Darli a la ring lo vang khan kan lut thei dawn aw. Hei tah hian kan nghak a nih hi. A vote tuk a kalkawng pawh video ka la hman lo. Tah sawn a la in. mi an tam a tam zia chu hei ka hma mi tam zia chu ka hma phei chuan mi zali zanga vel an awm ang kha ase a line hi a kal rang em em a a tha hi kan lut che pawh a keini pawh kan luh hian kan pheikhawkah hian politin nen min khuh tir a maw.

Kei phei chu puan fen ka feng a. A ti chi vak lo. Mahse hei ka rin aiin min lo tam em em a. I en tur vak mah a chhungah hian awm lo mahse a view en dan hi a chung sang atanga en hi chuan maw mawi lutuk a hei. Hla te ka rawn en la phawt ang a hei a view te pawh i lo en la. I a tak takah chuan a mawi lutuk a thlalakah hian a mawi thei tak tak lo vawm o camera tha deuh keng ila a tha tur nia mahse. Khua thim ṭhep tawh bawk a, a vote lut tuk hi ni mai, a chhung pawh vote hei tunah hian room dangah kan va kal a, hei hi chhawng sawmkua pahnih nan niin ka hria hei balloon hetiang hian a nia infiam thle a ni mai, a takah chuan a mawi hleuh lutuk hei engmah engmah vak pawh ang lo mahse maw hei a takah hian a mawi hleuh lutuk a. nute hi lo en leh ula khuaa thim chet tawh maw mah se ka sawi tawh ang khan camera ah hian a mawi tak tak thei lo va ka hmuang mi ta hmuang hian hmu thei ve ula ka duh chhawng dangah kan va kal ang maw he lai hmun hi chhawng thum vel kha kal ngai a a vai a en kha ngai a a chhan chu a tawpna kan en tur kha kan chhuahna nen khan kan chhuahna kalkawng nen khan ania maw hei hetiang hi nia

A ti rak a rawn sawi i kan ID anga kan hmai thlalak ka tih thlang u hetah chhum angah hian kan hmai an rawn ti langa hetah hian kan hmai te hi a rawn lang a umm hetiang biak hi ni hi a view a kha mawi ber an dah art chi hrang hrang an dah pawh mawi tho naiin mahse a view kha mawi ber tunah kan chhuak leh tawh a zanin chu khawih ang i kan kal ang tih kan hre lo va mahse i kan kal kawngah khan umm. Naktu kha kan kalna tur te kha vawiinah a kal mai ang kan tia hei, tunah kan va kal ang a, Christmas tree mawi deuh a an siam na maw, Rockefeller an tih na khan kan va kal dawn nih chu hei, mi an tam lut tu khua vawt bawk si, mi tam bawk si, mahse Christmas dawn a nih vang nia maw hei, tunah Christmas tree hnaihna lampang deuhah khan kan va kal ang a maw. Helai atang pawh hian, helai ka dinna atang pawh hian a en thei a, mahse a hnai atang khan kan en duh a, kan infiam duh bawk sia maw, hetah kan a elevator nen hian kan va chhuk dawn ni. Umm hei hi a hla atanga enna kha a nia, Christmas tree hi chu mawi lutuk ri mai, a takah phei chuan a mawi a ni ri sia chu. Umm hetiang hi nia, lo en rawh u hei, a lian bawk a maw hei, mawi tha bawk a ni e.

mawi reuh lutuk chuan kan va haw anga hei helai hi kan hotel kan thleng che kan hotel hi maw Times Square chhungah khan ania a changkang lutuk vak lo ma se Christmas dawn ani vang khan a to em em a zan khatah hian dollar zakua kan pe a chuan tax chi hrang hrang pawh awm bawk a maw Awle hei tuna kan hotel atangin kan chhuak a ih Times Square ah kan kal dawn a maw kan hotel hi umm Times Square chhung kha a nia mahse kan hotel tukverh hi Times Square hnung lam a lan avang khan Times Square kha kan tukverh atang khan kan hmu thei lo kan hmu thei lo va maw khua vawt em em mahse kan va chhuk tho anga ka hmuh duh cheu vang khan maw kan va chhuk anga thla te kan va la anga chuan kan chho leh anga kan mu daih anga a chhan chu vawt lutuk a hriam. a vawvawh zia hi chu mak a ni mai kan va chhuk phawt hrim hrim dawn nia aw. Aw hei sanin chu Times Square ah minute sawmthum vel hun kan hmang dawn a maw? Times Square hi chu en tur fak a awm lo va hetiang vel ringawt hi nia mahse engvangmah Ti mai ila hei a ropui ve thauh a, a bengchheng em em bawk a, music te an play nasa em em bawk a maw. Ka rawn ti lang ve duh hrim hrim a kha avanga chhuak kha kan nia. New year kal hi chu kan chau lutuk a maw muh hma te kan duh bawk sia. Tuna a hmasa in ka outfit te ka rawn tel ang ang a, vawiin tlai chu inchei lutuk a awm lo. Kan chau bawk si tunah umm. Reilo te hnuah kan va, kan hotel ah kan chhawng a, kan kan muang a, naktuk chu eng vak mah kan tilo ang, kan bazar anga ih a hmun te ka rawn tel ang, tlem ka rawn tel ang anga khatiang kha ani tawp dawn a maw. Awle hei vawiin chu kan motor khalh lovin subway nen fakal ang kan tia hei. Keimahni leh keimahni hian subway hi kan chuang ngai lo va, nidanga New York kan zin hi chuan New York kan thian ten min min chuan pui thin a mahse ka thiannu nen hian vawiin chu keimahni leh keimahniin kan chuang dawn nia kan tia hei. Kan kal sual ve nasa lutuk a. Vawiin chu tih vak tur awm lo vangin kan va bazar dawn a ni. Helai hi kan bazarna hmun tur a bul vel a nia. Mawi reuh lutuka ka rawn ti lang ve hrim hrim anga hmasain outfit ti lang ve ang aw. Vawiina ka outfit hak hi ka but hi lung lutuka a nuam tawp a ni mai. Ka stocking te pawh hi i a lum ang chi kha nia maw a vawt lutuk lo. He building hi i a takah mawi reuh lutuk a dangdai ve hrim hrim a maw ka rawn ti lang ve duh hrim hrim a hei. Tunlai a lar bawk sia kha ka tia hei. Chuan kan bazar zo chia tunah chaw kan va eng a chuan kan haw dawn a naktuk lam video te ka rawn ti lang leh dawn nia. Awle hei vawiin zing chu kan leng leh dawn a. Ahh kan hotel atang hian hetiang hi nia maw? Kan hotel awmna hi chu sang vak lo chhawng sawmthumna ah khan kan awm a. Kan hotel hi to em em a, Times Square chhung a nih vang khan ka sawi tawh ang khan a to reuh lutuk a maw, changkang lutuk vak lo mah se. Awle tuna train kan nghak kan nghak mek a maw hei a vuan lutuk a. Hei vawiin chu Macy's an cheina te kan va en a maw? A mawi reuh lutuk a kan kalna zawng zawngah chuan thlalakna atana tha ber pawl a ni. An cheina hi cute reuh lutuk a maw? Macy's ah hian kan va bazar anga chuan ka thiannu thiante bulah Vin chu hun kan va hmang dawn a ni. Christmas party an nei an tia maw? Chuan eng vak mah dang chu kan ti dawn lo nih chu. Tunah ka outfit ka rawn ti lang ang a, Nimina ka hak nen colour kha a inang a. Vuina ka hak leh Nimina ka hak chu inang chuang lo nain maw hetiang hi nia? Ka thlalak thla te kan lo la ang a, chuan kan thiante bulah hun kan va hmang ang a, naktu kan lenna ka rawn ti lang leh ang aw. Aw ni tuna ni tawpna ber nia tunah hian kan subway hi kan kan nghak mek a maw hei a rawn thleng har lutuk a vawt reuh bawk sia umm hetiang vel hi nia minute thum an la awm a kan nghak nghah chuan kan kalna kan rawn tilang dawn nia aw aw vawiin chu hei kan lenna tur hi the vessel an tihna ania maw a bulah bazarna pawh a awm a kan va bazar anga a hmun te ka rawn tilang dawn nia aw helai chu a mawi lutuk. Umm sawtah sawn ni chu kan kal na tur. Hei hi Vawlso Bulawmi bazarna chhung a nia maw? A mawi lutuk a, video ah chauh hian a mawi thla lak pui ka tum a, ka hmel pawh ti lang thei lo, a lighting nge ka hre lo. Umm a chhung hi an chei nasa em em a, a video ai chuan a tak tak ah hian a mawi daih zawk a, thla te ka la thei lo kha ka thin a ring lutuk a.

Vawibi vawiinga vel ka zing tawh maw? Nuam hi ka tia ka zing. Kum leh ah pawh kan zing leh ang. Awle hei ka video tawp thleng i min lo en sak avang ka lawm lutuk aw, tuna i give away changtu te a la a changtu pathum te kha ka rawn thlang chhuak dawn a maw hei pakhat na heta, pahnih na heta, pathum na heta a nia inhming in hmuh chuan a hnuai ah ka comment hnuai ah khan rawn comment ula in GPay na tur number kha. rawn dah bawk in rawn dah bawk dawn nia aw inhming nen chuan g pay in dah dawn hunah khan a number kha number tawp a ziah loh tur entir nan pathum a nih chuan tiang a pathum kha ziah tawp loh tur maw pathum a nih chuan p a p a t h u m pathum tiang a in spell thlap kha a ngai maw a chhan chu a number a inziah chuan youtube khan khatiang kha information a duh lo vang khan a rawn delete vek dawn a ahh ka pek theihna tur che a awm dawn lo avang kha maw khawngaih takin in lo spell dawn nia aw chuan a hnuai a comment ah pawh ka rawn dang a chuan ka video a tawp thleng em in lo en sak zel a min lo support tu te zawng zawng ah giveaway la chang lo tu te pawh kha min lo hre thuam ula i hma lamah giveaway te pawh kan pe zel ang a in hun a lo thleng dawn aw kha vang kha min lo support zel ula like te comment te subscribe te min lo pek sak zel dawn nia tun tum hi chu new year khi a vawt-- Tuk a vawh a vawt a ni mai. Kawrlum tam tak pawh ka ka keng thei bawk si lo va maw tunah pawh ka chau lutuk ah kan chau lutuk hi ni ring ngat mai ka thiannu nen cheuh kha ni bawk si a maw i kan intichhe lo duh bawk si mahse intichhe lo duh viau mai ila khua a vawh lutuk avang khan inti ti mai ang kan kan incheina tam tak pawh kha kan hak lo kha ngai a maw hei a ninawm lutuk mahse a nuam ti mai ang. New York hi chu mi chak lo tan a rem vak lo. Ti mai ang kalna ke a kalna tur a tam bawk si. Subway kalna tur train chuanna tur tih ang vel hi tam bawk si a hriat ang. Motor te ka rui bawk si, taxi te ka rui bawk si, subway te ka rui bawk si a kha vang khan ke hlir khan ka kal duh zawk a maw mah se. Kan kal thei lohna pawh a awm a, khatiang khania min lo en sak zel a, tawp thlenga min lo support tu tun thlenga ka video te in lo like zel a, in lo comment zel a, in lo subscribe zel a chuan i thian te i chhungte i lo hmu a min lo share sak zel avangin ka lawm lutuk aw. Kar leh lamah kan inhmu lenga ka video te a tawp thleng min lo en sak zel dawn nia, min lo support chho zel dawn nia aw, inzavain bye bye ule.